Oedd Gymro fy enw Hassan, fe magwyd yn Somali ac yn Nokia Caerdydd. Rwyf yn rhugl mewn pedair iaith ac er nad yw'r Gymraeg yn un o'r rheini, wyf Gymro, ac yn herio unrhyw fastad hiliol i ddeud i'r gwrthwyneb, wyf Gymro. Fy enw yw Seimon, wyf yn trwsio ceir a delio dop yw allan o'm hen drwy'r amser am nad oes gennai ddim byd call i wneud am horiau, wyf Gymro. Rwyf yn rhan o is fyd, o is ddiwylliant nad yw'n cyfri gronyn i neb ond y ni sy'n rhan ohono. Mae pob arian sy'n mynd trwy nwylo yn rhan o'r economi ddu, wyf Gymro. Wyf o leiaf ddeg person mewn unrhyw ddiwrnod, ac yn amlach na pheidio ddim hyd yn oed â'r adnabyddiaeth leiaf o wyth o'r personau hynny, wyf Gymro. Wyf yn caru a chasau, wyf ddynol fel pawb arall, wyf yn trin fy ngwraig ac mae ngwraig yn fy nhrin i, wyf yn cenhedlu plant, Wyf yn cario'r llestr cnawdol hwn efo fi fel pawb arall, wyf Gymro. Wyf yn ddi-waith, yn ddi-ymgeledd, wyf yn cerdded y strydoedd hyn yn casglu stwmpiau sigaréts, wyf yn yfed o fotel feths, wyf Gymro. Yn gorfod gweithio a gwerthu deugian o'm horiau bob wythnos ar gynllun YTS am wyth bunt ar hugain yr wythnos, wyf Gymro. Ar bob llaw mae anghyfiawnder, ar bob llaw mae llygredd, ar bob llaw mae rhagrith, Ar bob llaw mae hunan dwyll, ar bob llaw mae sensoriaeth, ar bob llaw mae ofn, rwyf Gymro. Fe magwyd gan bobl dda, tyner a chyfiawn a thirion, sy'n gwybod gwerth yr enaid ac yn ei brisio'n uwch nac aferedd y byd hwn, rwyf Gymro. Rwyf yn ddigon ffodus yn y wlad hon, yn yr oes ddreng hon, ym mlwyddyn y ffydd 1940 i gan a naw i fod â ffrindiau Yr aer wyf yn ei trysoru hyd yn oed yn fwy na gwallgofrwydd a breuddwydion wyf Gymro. Wyf yn aelod o'r fan fwrgais feddw Gymraeg ei haith. Wyf hungover, wyf Gymro. Wyf yn gweld pob peth drwy blinkers neu sbectol binc neu sbectol dywyll neu sbectol hyd neu sbectol feddw, wyf Gymro. Wyf yn dioddef ffasgwyr ar bob cwr, wyf Gymro. Wyf yn dioddef gweision sifil ar bob cwr, wyf Gymro. Wyf yn dioddef sycoffantiaid ar bob cwr, wyf Gymro. Wyf yn gwrthod cael fy intimideitio gan y ffeil a'r computer sy'n nodi fy nghamweddau ideolegol honedig, er fy mod yn gwybod rhyw ddydd, os gaiff y ffasgwyr eu ffordd, y cawn ein llusgo o'n cartrefi. Fy mynychu capeli dri chwarter gwag ac yn trio cadw'r ffydd ond yn ansicr ai gwerth symbolaidd sydd i'r sacramentau, Hwyf Gymro. Rwyf dryndodwr ac yn credu yn yr atgyfodiad, rwyf efengylwr, yn credu yn Nudd y Farn ac Armagedon a phob math o rwtsh tebyg, Hwyf Gymro. Rwyf yn ceisio fy ngorau glas i beidio â chasau ac i ddioddef pob dim ac i deimlo pob dim ac i fod yn driw i'm hemosiynau a'm greddfau. Er fod hynny'n golygu fy mod yn actio fel maniac y rhan fwyaf o'r amser, wyf Gymro. Wyf yn ceisio deud fel Waldo, yno fi mae Cymru yn un, ond yn methu yn aml, ond yn dal i drio, wyf Gymro. Wyf yn siarad un iaith, wyf yn siarad dwy iaith, wyf yn byw yn Ely, yn Butetown, yn Grangetown, yn Ninas Dinlla, yng Nghaernarfon, yn Aberteifi, yn Llanarth, yn Llanfair Caereinion, yn Builth Wells, er mod i'm yn siŵr pam. Yng nghlwyd, ym Mhowys, ym mhob aber a chaer a llan, wyf ddu, wyf wyn, wyf benyw, wyf wryw, wyf fychan, wyf fawr, wyf faban ddiwrnod oed, wyf Gymro, wyf Michael Heseltine, wyf Gymro, nid wyf Peter Walker, wyf Gymro, wyf yn ceisio deall argymhellion gweision y Fall, hyd yn oed pan eu bod yn gweithredu yn ôl moesoldeb anghyfiawnder, i'm rheibio, a'm bychanu, a'm di-noethi, a'm treisio, ac i ladd fy enaid. Wyf Gymro. Wyf yn obsessed efo AIDS a phob afiechyd arall. Wyf ofn marwolaeth, wyf ofn marwolaeth, wyf ofn marwolaeth. Wyf yn rhan o lwyth dug na fi'n troedio'r tiroedd hyn am filoedd o flynyddoedd. Mae ynof falchder y llwyth, wyf Gymro. Mae ynof weledigaeth y llwyth, wyf Gymro. Mae ynof ystwythder corff a meddwl y llwyth. Mae ynof asgwrn cefn y llwyth. a'r llwyth yw fy asgwrn cefn i. Mae ynof rin a lledrith ac ysbryd y llwyth wyf Gymro. Mae ynof wydnwch y llwyth wyf Gymro, mae ynof gryfder y llwyth, a'r llwyth yw fy nghryfder i. Mae ynof gyfrwysdra'r llwyth, mae ynof gof y llwyth, mae ynof ddyheadau'r llwyth wyf Gymro. Mae ynof ddyngarwch a chariad y llwyth, Mae yno greadigrwydd a goleuni'r llwyth. Mae yno ddawen y llwyth, wyf Gymro. Mae yno felly'r llwyth i symud, i redeg, i amddiffyn, i ymosod. Mae yno ffydd y llwyth, a'r llwyth yw fy ffydd i. Mae yno fy ffydd na fyddwn ddarfodedig. Mae yno fy ffydd na fyddwn ddarostyngedig. Mae yno fy ffydd na pharha'r sarhad ar fy mhobl. Hwyl Gymro, Hwyl Gymro.